again cassava wen dey take produce your grand child cassava wen disgbaga your own daughter you still dey eat am you say you forgive you can forgive den move on my people things dey happen for this world o things dey happen why una no live in harmony why you no live in peace why Why you no live in peace? My people I just see this news about I no even know e be like all those those countryside. You know this man he uh, that is this man he get wife and he get he get daughter. No na pardon the noise today na Sunday my children no school today. You know they dey together they dey live as a family. Then this particular girl and her father they dey house she say she dey go school Wen she come back from school go Isa house, den her father go meet am for Isa house say she wan sleep with am because her mum na hardworking woman and her mum dey always dey go work because na farm, dem be farmers. You know, is she say wen na her dad come meet her for inside room come say she wan duduvaga her, na im she come say ah dad no you no fit duduvaga me, e come say if I no duduvaga you, you no go school again, I no pay your school fees. um na she come accept make her dad duduvaga her after her dad don duduvaga her finish after some few months she come find out say she dey pregnant then her mom come dey curious to know who duduvaga you when you take dey pregnant then the girl no gree talk who pregnant you when you take um get um dey pregnant Di girl she say she no tok. Den wen she come give birth for hospital, na im she come open up to her mum say, Ah, my mum na good um mum. My mum always da dey here. Na she even rush me come hospital to come go born. Let me open up to my mum to tell her say, um Mummy, see wetin I do o, na your husband wey be my daddy na im pregnant me. Na im she come tell her mum, say her mum come dey vex, she come dey cry. Behold, na her mum still dey take care of her till today, carry her go house. Den wen her dad come back, Wen her dad kon come back to house, den her mum kon ask her dad sey, Who pregnant our daughter? Our daughter sey na you pregnant her? Naim he sey yes, sey naim pregnant her, he kon dey beg her mum. Den her mum don forgive am, dem don dey live togeda as one family. Papa Papa and pikin and mama. Den papa pregnant pikin, di pikin na kon be papa pikin and kon still be own grandchild. My pipo, grand your own daughter come give you grandchild the man wan talk he say dem dey live peace why na why you know say dem dey live peace he say dem dey dem dey okay dem dey live well that is not you dey live well you no really be say you dey live well you no dey live well at all you no dey live well na abomination na you cause so giving ah i no understand o because if na my side i dey always dey talk am some kind things dey eh You no try am o hum papa come pregnant mama and that kind gbola, that kind cassava mama still dey chop am, cassava wey you enter your pikin body if you wan even forgive you can forgive because our God say make we dey forgive if you be Christian you you need to get heart of forgiveness but e no mean say forgive that cassava wey you see wey enter your pikin wey pregnant your grand child e go still dey enter your

Abba, abomi pia to shakwa. You just get life. Girl wey get ambition to go school, e dey e dey hungry. Oh God, our Africa, God come for our rescue. God come for our rescue. I know say e still dey happen for Europe o, but the one wey dey happen for Europe, I no e no be because of poverty. Because if person papa e misbehave and you speak out, they will give you house, they will take care of you, in fact they will protect you, that papa is gone. He will go face the law. This girl na where he dey go? If he cry come out na which government wan give am ear? Pikin wey even dey hungry to go school just because of you wan train your pikin for school you come catch am to to to vagara I no swear for you o this my mouth I no use am swear for you baba baba baba this thing wey you do You don almost do your life finish, this young girl wey still get long way to go, which man wan open eye now go say papa pikin wey papa do duvaga make he go marry am put for house, make una let me know maybe e be like say this my camera bend, make una let me know maybe na me the thing dey do him body because person no go just open eye go say this pikin, yes we know say no be the girl fault but the girl know say na him papa Why can't the girl say no? Odama say she say no before but use wetin she love may God not let anybody any of our enemy to use wetin we like against us to get to get us because you know say her daughter like school na the school you still go now you no go it's better you run it's better you say no school now you no go you be mother now now you don dey eh, eh, follow your mother dey go farm school when you dey follow your mate dey go now everything don end na how you want to take care of your own child when you give to your father you don give your father be like say na son she give because dem no get son in in fact I my heart bleed and her mom come dey blame herself say when her daughter get belle say she blame herself say she's not there to to fight for her daughter or to protect her daughter she blame herself mummy well I no fit say you no you go blame yourself because your daughter dey go school then you dey go farm e no be your fault na just the society wey you find yourself and the kind man wey you marry Mom no be your fault, I know say you no see this my video but abeg if you dey out there it's time for us to start lecturing our children say your father, your brother you no get anything, you no suppose to get anything to do with them whether na your father come say he want to vaga you no mind am o na your dad speak out whether na your brother, na your brother is a taboo, na disgrace, na insult for your brother to it's time for us we mother If you get boy and girl You get only girl with your husband Please voice out Lecture your daughter You see You see this man Na my husband And na your father Don't ever near him Anytime When he bring Say I love you Your father can love you Not threesome Your father can love you But going bed Na my husband No be your husband When time reach When you finish school You go get your own husband You see this guy Na your brother The same father The same mother or the same father or the same mother don't ever go bed with him please na taboo na bad thing the society will look you like you do the worst you have done in fact the the highest things it's time for us to dey lecture our children let them know this is your father you don't suppose to have any sex uh, thing with am Your brother, e get where your daughter go grow reach, try to dey lecture dem. If you and your husband dey, you know Europe children dey always smart, Europe children dey always know sey ah dis one and dis one, I know sey Africa children dey still be like dat oh, yes den you go still tell dem sey dis one na my husband, my husband, when time reach you go get your own. Like sometimes na my child dey always ask me, Mummy, I want to be like you. I say, My daughter, when you grow up, you will go school. After finish your school, you will get job and you will get your good husband. Your husband be that. Because if your child don dey see flower or she don be thirteen years, twelve years, you know, try to dey lecture your daughter. It's your dad, it's your brother, I'm your mom. Yes, I know as we dey grow up together now, as my ch- child even dey, if you go follow my Esther, get wetin my daughter write, say, Mommy, this is you, this is daddy, this is my brother, this is me. You understand? They know, but when they don dey grow, because wetin una really want, me I come talk. But all, all, all, may we dey lecture our child. Make we dey lecture our children this is your brother anything maybe something similar maybe dem dey watch cartoon you see cartoon wey people take dey kiss or you see something wey relate or wetin your daughter utter come out for mouth just use am advice am wetin your son utter come out no be dem dey deny anything wey our children bring to come out for our table make we dey lecture dem and make we still dey let dem know say this one na your brother na your sister na your father as I still take talk mama I know say this video you no fit see am If you dey that mama shoe, that kind cassava no chop am again. Cassava wey dem take produce your grand child, cassava wey disgbaga your own daughter, you still dey eat am, you say you forgive. You can forgive then move on. That kind cassava, no let am near your kpekus. That one no be no be say you too calm or you too gentle. That one na I no understand, I no know kind that kind of um calm be that. Abeg, let's be wise, okay? That kind cassava, no chop am. Like the one wey happen for Nigeria that day wey I bring come out for here. Oxo, thank God say belle never enter the mama quick person quick whistle for e pik eh for e mama ear sometimes all body no be the same only one can make you be pregnant just only one but this girl wey dem catch for Nigeria that one don tear eye reach back but this girl na maybe na e father who duduvagara and disvegera am nobody know first just first knack e just pregnant am you see all body no be the same some people dey dem dey fighter Dem dey fighters abi fighter hey u see am English some people dey na one touch like this dem go just pick am dem go just dey run am dey go run am dey go before you see dem say belle don enter some people dey like that you see for that if you dey western world we go protect ourself if we no still dey we go know what to do when you dey Africa okay na this one I get to talk abeg make we be vigilant make we dey there for our children no be our children fault sometimes some kind no be our children fault na we lack the lack of lecture Yes but pikin if you be child you know say this one na your dad how could you just open your lap na your dad na the cassava wey your mama dey chop you no suppose to open leg na abomination no try am na abomination wey u person wey be your wey you don call dad your brother your dad your brother your cousin don't ever do anything with with them if you no know you dey do am before stop am na abomination e na bad thing stop am Me naija daughter dey tell you now say na forbidden thing maybe you never you don know before if you come across this my video now now you don know don't ever sleep with your dad don't ever sleep with your brother if your mom never lecture you your mom no even need to lecture you how you dey look your brother just dey on top of you your sister your father just is taboo is taboo no try am. No try am and if that kind thing happen you mother no dey chop that kind cassava na you dey chop cos ah my people me I leave una na wetin I get to talk I will see una in my next video if you never join this beautiful family join this beautiful family I will dey bring more updates come for una okay e olololo let me see you eh no be say I dey happy o the thing break my heart eh e break my heart me I go make food for E don myself. cast, last last. Now everybody go chop breakfast. Shayo.